21 the Chin Times zohtu le ngaitu nan zaten nan kut kan in tlaih ṭhan hna. Thawng chimnak kan thawk ṭhan la. Meithat pawl an umnak tlangbo ah hmunhma a khuarmi sac ralkap pawl kah an tong. Rikhuadarmi upalik sakhan ah meithal thawng le hriamngan thawng a thang. Hmunhma vawlei sung in ral dihter kan i tim lo. sac ralkap nih Kalaymyo ah meiman pek ding in an forhfial. Sky ramṭhen Kambulu peng ah dalam pakhat an kah thah.

Ṭhuthlain cu khua he aa naihniammi mino pawl cu Byusawṭhi ṭhehning kai dingin lemsoitu a si. Kan kahtha hlan zarhkhat ah ralrinnak ca kan pek cang nain a pehzulh peng. Mipi ralkap pawl a ngiathlai hna. Cun sac ralkap pawl thawng a pek hna. Cu ruangah May ni kul le nikhat zanlei suimilam panga ah Byusawṭhi training a lawi pah. Zipinta ramtang ah 9mm kuan in kan kah thah tiah KBU UG chungtel ralbawi Hetah nih a chim. Kambalu peng cu sac ralkap leitang an tam caah CDM a tuahmi pawl ngiatthlai, tlerhkhonh pawl zong a um len tiah ralbawi Hetah nih a chim. Sehmanmi datsi diesel a rih thong sawm thum reng lo kan phawt zamh tiah fakthen an tuah hnu Mandalay ah datsi cawk a ngah ti lo. Kawlram datsi zuarnak phu MPTA nih datsi a rih thong sawm thum reng lo kan phawt zamh tiah thawng an thanh hnu May ni kul le nithum ah Mandalay myu ah ninety two le ninety five datsi cawk a ngah ti lo dirhmun tiang a phanh kong theih a si. Dawr lian pawl zongah dawr khat le dawr khat cawk ning aa khat ti lo. Dawr khat nih rikhiah in an zuar. A hnu a dang dawr nih an khar. Datsi zuar ding an ngei ti lo. Mah hi tuni kan tonmi a si. Datsi cawk a har tuk cang. Thongkul man zong ngah a fawi ti lo tiah nifatin datsi a caw i a hmangtu Mandalay khuami pakhat nih a chim.

Meithat pawl an umnak tlangbo ah hmunhma a khuangmi sac ralkap pawl kah an tong. Chin ramkulh Minṭek khua meithat pawl an umnak ah hmunhma a khuangmi sac ralkap pawl cu Mei ni kul le nihnih zan suimilam pahra hrawng ah CDF minṭet nih an kah hna tiah theih a si. Kahdohnak hi suimilam cheu hrawng a rau i sac ralkap pahnih an thi. CDF minṭet lei nih hliamhma tuar lo tein hnu an kir kho tiah CDF minṭet nih an thanh. sac ralkap nih sianginn on ṭhan an i tim. Sianginn an on ṭhan a si ahcun a zual chin lai. Zeitin hmanh in kan cohlang kho lo. Cucaah ralrin peknak caah kan kah hna hi a si tiah CDF Minṭe biachimnak nawl a ngeitu Salai Ha Um nih a chim. Nan CDM sayasayamah pawl kan tlai hna lo nain SAC nih a duhning in sianginn a on ṭhan a si ahcun fakpi in a zizuknak kan tuah lai tiah a chim. Mintek khuachung ah a ummi mino fimcawnnak caah cun NUG program le Mintek mipi uknak phu kuttang fimcawnnak program ah kai a si i pehzulh in tuah a si tiah a chim fawn. May ni kul le nithum zing ah sac nih hriamngan kahthlorh in an kah ruang ah kum hleikhat ngakchia pakhat a ke khatlei a bul. Kum sawmli nu pakhat zong a lu ah hma a pu i mipi inn hnih a rawk tiah a chim. Rihkhawdar myu palik sakhan ah meithal thawng le hriamngan thawng a thang. Chin ramkulh Falam peng Rihkhawdar myu sangkhatnak um palik sakhan in nizan Mei ni kul le nithum zanlei suimilam pahnih le cheu hrawng thawk in meithal thawng le hriamngan thawng theih a si tiah khuami sin in theih a si. March ni kul le ni kua Rikhuadarmyuh ramri kei ah CNDF hmunhma laknak cu sac ralkap nih an lak hnu in meithal thawng le hriamngan thawng theih a si hi a voikhatnak bik a si tiah khuami nih a chim. Rikhuadarmyuh sangkhatnak um khuami pakhat nih meithal thawng cu khat le khat aa kapmi thawng he aa lo. A thawng cu i dinh pah i kah pah in voithum hrawng an i kap. Hriamngan thawng cu voili hrawng theih a si. Tlangcung Rih Falam mawṭaw lamkam ah a si i mizapi ikhawnnak a um lo tiah a chim. Mah kahdohnak ahcun sac le zeiphu dah an i kap ti cu theih a si rih lo. Cu pinah nizan March ni kul le nithum zinglei zongah Thantlang myu ah sac le CDF kar kahdohnak a chuak i sac ralkap nih Thantlang khua mei an khangh ṭhan tiah thawng theih a si. Ukraine nih an ram a tu cuahmah tu Russia he raldaihnak caah min an thut lo pin ah an hmunhma vawlei 1cm hmanh kan pe hna lai lo tiah a chim. Russia ralkap hna nih Ukraine chak lei Donbas le Mykolaiv hmunhma pawl ah vanlawng in siseh hriamngan in an tuk cuahmah lio hna a si. A luancia ni chung Russia ralkap hna an tha hung der lio ah Kyiv government tha a hung ṭhawng i Ukraine nawlngeitu hna zong nih daihnak ser ding caah an hmunhma cheukhat Putin cozah sin a phak lai an phang ngaingai. Ukraine naihniam hmunhma le uknak hrampi kan hmuh ṭhan lawngah hi raltuknak kan daihter lai tiah Ukraine government office in nawlngeitu Andriy Yakmak nih thonghnih kul le hnih Mei ni kul le nihnih ah a Twitter ah a ṭial. A luancia zarhpini Kyiv ah Poland President Andrzej Duda le Ukraine Senator pawl an i tonnak ah Poland nih Ukraine a dirpinak, vawleicung rampi nih Russia ralkap hna Ukraine in an chuah nakhnga an nawl cang hnanak, Ukraine hmunhma cheukhat Russia sin pek ahcun nitlaklei ram hna caah a lian ngaimi phomhnak a si khawhnak kong an chim. Atu lioah Ukraine nih Putin nih a halmi hna pek ding a si tiah thinphannak aw zong an hung chuak cang. Ukraine i a hmailei kong cu Ukraine lawng nih a ceih ding si tiah Ukraine parliament ah a voikhatnak bik chimnak nawlngeitu ramdang hruaitu Duda nih a chim. Ukraine President Zelensky nih cu parliament tonruahnak cun Moscow uknak cungah a fakmi business dantatnak pek ding in a chim. Raltuknak dih ding in kan i zuam lio ah a tlamtling lomi dantatnak tuah ding a si lo tiah president nih cun a chim. Russia ralkap hna cu a pical biknak Ukraine nichuah chaklei i Mariupol khua ah Ukraine ralkap hna nih zarh tampi kahdohnak cu an tei hna hnu ah Donbas hmunhma ah a ummi luhas cu fak ngaiin an tuk lio a si. sac ralkap nih Kalaymyo ah mei man pek dingin an forhfial. Kalaymyuh Tahan sangah hriamnam tling he minung pahra tluk nih meiman a dih ding zat innkhat hnu innkhat in an chek. RPG zong an i kenchih, tiah a hmutu pakhat nih a chim. Mithmutu pakhat nih meter bok an an rak zoh i mei ni kul le ni kua ah electric zung ah nan rak ra lai tiah a chim. Innchung ah an lut i an chek. Electric mekong lawng si loin a dang kong zong an chek chih kho tiah a chimchap. Kan hnu zarh in Tahan sang le Ṭawngphila sang ah innkhat hnu innkhat in meiman an chek tiah zalen nih a ṭial. Skyrim 10 Kambalu peng ah dalam pakhat an kah thap.

Kahdohnak ruangah Thailand ram lei a zammi ralzam luhnak nawl an ngah lo. sac ralkap nih ral hmun ser in raldohnak an tuah ruangah a zammi mipi za le sawmruk renglo cu Thai ramri nih luhnak nawl an pe hna lo tiah theih a si. Thai Myanmar ramri Bawṭi lei ah a zammi ralzaam za le sawmruk le pakhat cu Thawi pengkomh Metta-Thi Khin lam um Thimiphuo khuami an si kong Kueglu News nih a ṭial i Thai ralkap nih luhnak nawl an pe hna lo tiah a chim. Mah ralzaam hna cu May ni kul le ni khat ah thazaang zahnih deng a simi sac ralkap battalion za le pathum le zahnih le sawmriat le pahnih nih hriamngan in an kah hna ruangah a zaammi an si kong theih a si. NLD cozah chan i chimnak nawlngeitu U Zaw Hte a nunnak a liam. National Leagues for Democracy cozah chan lioah Acozah chimnak nawlngeitu a simi U Zaw Ṭhe a nunnak a liam. U Zaw Ṭhe cu Nepyro khuapi ihkhun zakhat umnak sizungpi ah May ni kul le ni thum ah a nunnak a liam tiah theih a si. Sizung ah a um ti kan theih ko. Atu ahcun a kan liamtak cang. Hi thawngpang hi a dikmi a si ko. A thihnak hi lungtur zawtnak ruangah a si tiah kan theih tiah U Zaw Ṭhe he aa naihniammi Nepyro khuasami sinin theih a si. Anih hi president tingsing chan lio zongah a cozah rian a rak ṭuan cangmi zong a si. ṭuanṭuan the Chin Times zawtu le ngaitu nan zate cungah kan i lawm.